وەک ئەزانین وەرزی پاییزە ئیتر خەڵکی دەسەکا بە گرتنی وێنە بۆ ئەوی کە زۆر کات لە تۆڕۆک مەڵاتەکان بڵاوی بکاتەوە و جا ئەچمە لای کارزان تاریق لە سلێمانی کارزان پێمان بڵێ خەڵکی چەند خواستی لەسەر گرتنی وێنەیە لە وەرزی پاییز و بڵاوکردنەوەی جا وەکەوتر ینی بەرگی پاییز لە وێنەکانە جوان دەرەکەی پێمان بڵێ خۆشت وێنت گرتو ئەمڕۆکەکەم ڕۆژی پاییزە. جا کار زانۆگە بینین خەریکی وێنە گرتنی تۆ ئێستا لە سەر شاری شاری سلێمانیت و وەستای پێشی قسە بۆی مەکەی وێنە ئاگری وەڵا بەتەکی دیە ئێستاەوەی ئەبینن کارزان وێنەیەک مەگرێت تەوان ئیتر ئەمە دووەم ڕۆژی پایێزە لە ئێستەوە دیمەنەکانی پایز ڕەنگە جوانەکانی پایز دەرەکەون و هاوڵاتیانیش ڕووەکەنە چەند شوێنێک بۆ وێنەگرتن بە تایبەتی هەرچەنە هێشتا بە تەواوی ڕەنگی پایز بە درەختەکانەوە بە هەموو شوێنەکانەوە سیمای دەرنەکەوتووە بەڵام هەر دیمەنەکانی جوانن گەڵا بینم لەسەر زەوی بەڵام هێشتا ماویەتی بە تەواوی هەر وێنەکان لە هەموو وەرزەکە جوانی خۆی هەیە سەتای پایز پایز خۆی بە تەواوی گەڵا ڕێزان جا ئەگەر فۆتۆگرافێکی باشیش وێنەکەت بگرێ ئەوە هەر وەکو یادگاری ئەمێنێتەوە شتێکی جوانە بێ جامنیش ئەمڕۆ لەگەڵ کارزانە هاتم کارزان ڕەنگە خۆتان هەیناسن بەس بینەران زۆر باش نەیناسن یەکێکە لە فۆتۆگرافەرە باشەکان کە ئەمە زۆربەی کات وەکو تیم دەرەچین لەگەڵمانە بێ فۆتۆی جوانی هەم ڕۆژنامەنووسانەگرێ هەم تەواوی دیمەنە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان ئەمەوێ هەنێ گفتوگۆی لەگەڵا بکەم کارزان سڵاوە لەوێ بەیانی باشگازەکان زۆر سپاس بەنی ئێو بینەرانی یەناڕتیش باش زۆر باشەمێ بزانم جیاوازی پایز چییە بۆ فۆتۆگرافەران کە حەزیان لە پایزە لە بۆ فۆتۆگرتن سەرتاڵم بەناوێ خوایی کە هەموو ئەم جوانانەی ئەفراندووە بێگومان کاتێک تۆ بۆ فۆتۆگرافەران توانین بڵین پاییز پاشای وەرزەکانە بۆچی کاتێک تۆ دیمەنی وەرینی گەڵاکانە بینی، ئاسمانی شینە بینی، بارانبارینە بینی، ڕاستەوخۆ تابلۆیەکی زۆر جوانی هونەری کە خوا بە مرۆڤی بەخشیوە کە جگە لەوەی کە ئەبێ مرۆڤ تێڕابمێنێ لەم جوانیە ئەوە دەرفەتێکی باشە بۆ فۆتۆگرافەران بتوانن جوانترین وێنە لە مۆرزەدا بچرکێنن پەیوەندی بە ڕەنگەکانەوە لە پایێزا زۆرترین ڕەنگ هەیە گومان ئەو گۆڕانکاریە کە بەسەر ڕەنگەکان نادێ سوور و زەرد و ئەوانە هەمووی وا ئەکا لەگەڵ شینی ئاسمان و کۆچی باڵندەکان و دەنگی کۆتر ئەمانە وا ئەکا کە تابلۆیەکی زۆر جوان و ئەفسانەی بخولقێنێت و فۆتۆگرافران لەم وەرزە تا جوانترینەکان پێشکەش بە هاوڕێیان و بینەران بکەن. هەرچەنە سەرچنار خۆ دەزانی وەرزی پایز کەیت ئێرە پڕە لە گەڵا درەختەکان زەرد بوون.

ئاوا بوەسم هیچ دەرەکەوێت گەڵاو شتەکە باشە ئەمە باگام لە خۆم نەبێ کاتە باس پیشانی بینەرانی بێن بزانین فۆتۆکەی من چۆنە ئەوانی بە دڵیانە یان ناچینە پێشەوە ئەمە زارودیەم فۆتۆیم گرتووە ئەزانم ئەوش حەزەکە نەسە لێرە بن فۆتۆی جیاوازتان بگیرێ کارزان چ کاتێ زۆر زۆر ئەو دیمەنەی کە لە پایزە هەیە بۆ فۆتۆگرافەرانی تر هەموو ڕەنگەکانی تا دەرەکەوێ بۆ بڕای من کاتێکە لە بەرەبەیان زۆر فۆرها ئاڵێ ئاڵتونیە لە بەرەوی کاتێ تیشکی خۆر ئەیا لەو گەڵانە کات باران باریەوە بەسەر گەڵاکانە دیمەنەکە زۆر جوان و ئەفسوناویە بێ یاخود کاتی خۆر نەمان ئێواران ئەو دوو حاڵەتە زۆر زۆر جوانە بۆ ڕەسم باشە ئەمە بۆ فۆتۆگرافەر بەس بۆ هاوڵاتی بۆنمونە مۆبایلێکی بەدەسەوەیە چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم شێوازی وێنەگرتنە بکە ئێستا تۆ من ئەم کامەرێ مامەڵی تایبەت هەیە بەڵام بۆم بایل جیاوازترە بە بڕای من ئەگەر کەسێک حەزی لە پیشەکە بێ حەزی لە بواری فۆتۆگرافەری بە هیچ کاتێ کامێرەی باش و کامێرای خراپ ومانە ناکاتە بیان و من ئەگەر حەزم لە فۆتۆگرافەری بە موبایلەکەی دەستم جوانترین وێنە ئەترکێنم ئێساش زۆر زۆر موبایل پێشکەوتووە تەنها بینینی فۆتۆگرافەرەکە ڕوانین بۆ ئەو گۆشەیە زۆر زۆر گرنگە چ ئام چ ڕسمێکە گریت پامی تۆ چییە لەم وێنەیە ئەوە گرنگە بۆیە بە بڕای من کامیرە هیچ کاتێک گرنگ نییە ڕاستە بۆن من بۆ کوالێتیوانە بەڵام بۆ دیمەنی جوان و گۆشەی جیاواز موبایل زۆر زۆر باش ئەتوانی مامەڵی لەگەڵا بکەی ئەو کەسانی کە کامیرایان نییە تۆ هیچ کاتێک پایزی ڕابردوو یان ساڵانی تر شوێنێک هەبووە هەڵیبژێری تایبەت بچی فۆتۆی پایز بگری بۆ شتێکی جیاواز هەبێ مەسەن فۆتۆگرافران جیاواز لە هاوڵاتی سمن حەزەکەم لێرە وێنێکی جیاواز بگرم بەڵام فۆتۆگراف ئەچێ شتێک هێنێتەوە کە هەموو خەڵک لای سەرنجڕاکێش بێ بزەبل ئێمە لەم شانە لەگەڵ برادێکمان باسی بۆمانەکردم بابچین بۆ شوێنێکە کەس نەڕۆشت بێ بۆچی لەبەرەوەی شتێکی دووبارە نەکەین یان هەر بینەوە سەرچنار بۆ نمونە کۆمەڵێک شوێن دیاری بکەین کە ئیشەڵا لە خەیاڵمانەیە جارەکان بۆی جوانترین فۆتۆ لێ بچرکێنین خۆتەزانی وەرزی پایزە دوانی بڵێ یان فۆتۆگرافی وەکو ڕاوکردن وایە ئەم وەرزش لەبەروی خێراتەیە بەڕێ وەرزی ڕاوکردن ئافرم بۆ فۆتۆگرافەرانەی کە جوانترین ڕاوەکەن لەم وەرزەدا ئێستا دەستی پێ کردو ئەم وەرزە وڵی ماوێتی کاکارزان. باشە ئەگەر فۆتۆی کەسێک نەگریت ئەم ساتێک کە ئێستا من و تۆ لێرەین بەڵام بتەوێت لێرە فۆتۆیەک دەرکەیت و بڵێ وەکو ئاماژەیەک بە سەرەتای دەرکەوتنی وەرزی پایز و جیاوازەکەی چ فۆتۆیەک لێرە چرکێنی تۆ بێگومان ئەگەر بۆ منە فۆتۆیە بگرین یان کاتێک گەڵایەکەکەوێتە ناو ئاوەکەەوە ئاماژەیەکە یەکەم جار بۆ منە زاردراکەوێتە ناو ئاوەکەەوە توانین ئەوە ئاماژەیەک بۆ پاییس بۆ هاتنی پایز و وەرینی گەڵاکان باشە زۆر جار باز دەوە کرێ دەستکاری ڕەنگی ژەکرێ لە فۆتۆکانە ئەو جوانی نازەمە بۆ ڕای من جوانیە سروشتەکە خۆی هەر خۆی جوانە نەک بچی بە فلتەر و نازانم کۆمەڵێک وەرنامە دەستکاری بکەیت سروشتەکە باسی ئاوت کرد لێرە ئاویشمان هەیە ئەوە نییە کە لە شوێنێک بین کە شتی جیاواز نبینین با بچینە ئێرە لەگەڵ تێگەڵکردنی ئاو ئاسمانی شین و تیشکی خۆر جا ئەبێت چ تابلوەکی ئەفسوناوی دەچێت کە خوا جگە لەوەی پێم وتی ئەبێ ئێمە بیر بکەینەوە خوات چ سروشتێکی جوانی بە مرۆڤ بەخشیوە لەگەڵ شاوە تابلۆیەکی هوەری زۆر جوان حەزت لە چ وەرزەکە بێگومان وەک وتم هاتوانم بڵێم وەرزەکان لای من هەمووی جوانە ئەنی باشتی تەقلیدن وڵم بڵێم وایە وانە بەڵام پایز بۆ ڕەسم زۆر زۆر جوانە ڕاستە پایز وەرزی غەمگینیە کە شاعیران باسێکن و وەرزی بێتاقەتیە بەڵام ئەتوانی بە شێوازێکی تر ئەمە لێک بیتەوە کە وەرزی دووبارە ژیانەوەیە زەنگەڵای تیانێ مەگە خۆم ئەویانە بێ بە فێک جان ئەوە سەر ئاوا ڕستگیری فۆتۆگە جان دەرناچێت هەر سروشتی خۆی بێ هەموو شتێک بە بڕای من سروشتی خۆی بێ نابێ جگە لەوە دەستکاری ڕنگ بکەی یعنی سینناریو بۆ شتەکان دروست بکەی ئەمانە هیچ کاریگەری نابێ سوفا هەر ئەو خوایە ئەم سروشتە جوانەی بۆ خەڵک کوردی گونا هەتۆ بچی دەستکاریگەی تو بە فلتەر و نازانم ئەم جۆرەشتانە بیگۆڕیت. چ شتێک هەیە تەوێت لەسەر ئەم بابەتە پەیوەندیدار بە وڵا کاکارزان پێم وچی فۆتۆگرافی وەکو ڕاوکردن وایە وەرزش وەرزی ڕاو بۆ فۆتۆگرافران بە جدی ئەبێ فرسەت بێن و جوانترین وێنە لە مەرزەدا تۆمار بکەن بانم کاکارزانگیان نانا لە خزمەت نابووی ئەتوانی هەنە فۆتۆی خۆشت بچرکێنی لێرە لەگەڵ دیمەنەکانە ئێمە بەردەوام ئەبین لەگەڵتان نازانم ئێوە چ وەرزێکتان پێ جوانە ئەم وەرزی سەوزایە شتێکی زۆر جوان و نایابە وەرزی بەهار بە تایبەتی زۆر تایبەتە بەڵامی تر بۆ فۆتۆگرافرانەوە پایز قسەی لێ ناکرێت وەرزێکی جیاوازە جیاوازە و وەرزێکی جیاوازە ئەو گۆڕانکاری خێرایی کە بەسەر ئەم وەرزەدا لێ گۆڕینی گەڵاکان و جوانی سروش ئەمانەوە ئاکەم بۆ فۆتۆگرافەر جیاواز بێت لە وەرزەکانی تر ئەگەر بۆ نمونە هاوین بەگەر ماسووتێنەرەکەی و بێتاقەتی و ئەمانە یاخود زستان بەسەر ماسۆڵەکەیەوە ئەتوانین بڵی پاییز وەرزی ڕەنگاو ڕەنگە قوربانم بڵێ ئەمە قسەکردن بوو لەسەر سەتای وەرزی پایز و دەرکەوتنی نیشانەکانی و گەڵاوەرین و جیاوازیەکانی ئەم وەرزە لەگەڵ وەرزەکانی ترا بۆ فۆتۆگرافەران و بۆ هاوڵاتیانیش کە بەشێکیان هەر شاعێرانیش زۆرترین شعریان لەسەر وەرزی پایز هەیە و هاوڵاتیانیش زۆربەی کات ئەم وەرزە بە وەرزێکی جیاواز لە هەموو وەرزەکانی تر ناو ئەبن و تا ڕادەیەک لە شارەکان شاتۆزێ مەسلەی خۆشەویستی و غەمگینی و وەرین و ئەوانە هەیە بەڵام بە دیمەنێکی تریشیا وەرزێکی جوان و ڕەنگا و ڕنگ و ئاڵۆزیشە بۆ هەموو ئەو خەڵکانەی کە حەزەکەن لەم وەرزەیە یادگاریەکیان هەبێت بەگشتی ئەمە قسەکردن بوو لەسەر وەرزی پایز و فۆتۆ و کارزان منەگەڕێمەوە لایەوە.